Aktiwistleriň maşgalalaryna basyşy bes edip, erkin pikirleri goldamaga çagyryş. Wena, on üçünji maý, iki müň ýigrimi birinji ýyl. Adam hukuklaryny goraýan garaşsyz guramalaryň dördüsiniň habar bermegine görä, Iki müň ýigrimi birinji ýylyň maý aýynyň başynda Türkiýedäki türkmen aktiwist žurnalist daýysynyň oppozision garaýyşlaryna täsir etmek maksady bilen Türkmenistanyň güýç ulanyjy edaralary tarapyndan onuň on dört ýaşly ýegenine sorag edilipdir. Bu basyşlar graždan aktiwist Rozybaý Jumamyradowa garşy alnyp barylýan öjükdiriji giň göwrümli çäre bolmak bilen, Daşary ýurtlarda režime garşy hereket edýän adamlara olaryň ýakynlarynyň üsti bilen basyş edilýändigine şaýatlyk edýär. Adam hukuklarynyň türkmen inisiatiwasy, Adam hukuklaryny goramagyň halkara hyzmatdaşlygy, Human Rights Watch, Amnesty International guramalary türkmen dissidentleriniň garyndaşlaryna derrew basyşy bes edip, Türkmenistanda söz, pikir azatlygynyň we adam hukuklarynyň ýerine ýetirilmegine çagyrdy. Onlarça ýyldyr Türkmenistanda häkimiýetler adamlary söz azatlygy, erkin düşünjeler hakyndaky hukugyndan mahrum edýärler diýip, Adam hukuklarynyň türkmen inisiatiwasy guramasynyň başlygy Farid Tuhbatullin aýtdy. Ýörite gulluklar daşary ýurtlardaky häzirki režime garşy pikirlerini açyk beýan edýän aktiwistleriň ýakynlaryny yzarlap, olara basyş edýärler. Olar Türkmenistanyň kynçylyklaryny ýurduň ykdysady ýagdaýda düşen krizisiniň dünýä ýaýradylmagyndan gorkup aktiwistleri ses çykarmakdan ýüz öwürmek, sözünden dändirmek maksady bilen bu çäreleri geçirýärler. Soňky aýlarda sosial ulgamlarda häzirki hökümete we onuň alyp barýan syýasatyna garşy tankyt güýçlendi. Daşary ýurtlardaky türkmen diasporasynyň häkimiýetlere garşy protest hereketleri güýçlendi. Bu ýagdaý režimiň koronawirusy inkär etmegi, ýiti sosial-ykdysady krizisiň ýüze çykmagy bilen bir hatarda, döwletiň ilatyň azyk howpsuzlygyny üpjün edip bilmänligi netijesinde sosial ýagdaýlaryň has pese düşmegi netijesinde ýüze çykdy. Bu nägilelikleriň artmagyna jogap hökmünde režim ony tankytlaýanlara garşy repressiýany hasam güýçlendirdi. Adam hukuklarynyň türkmen inisiatiwasy guramasyna Jumamyradowyň habar bermegine görä, Lebap welaýatynyň ýörite gulluklary dördünji maýda onuň ýegenini polisiýa bölümine çagyrypdyr. Ýetginjek daýysynyň edýän işleri, gürrüňleşilýän temalar, daýysy bilen her näçe wagtda habarlaşýandygy hakynda sorag edilipdir. Jumamyradowyň berýän maglumatlaryna görä, ýetginjege sögünip, üstüne gygyrylyp, daýysy bilen gatnaşyk edýändigi üçin onuň we ata-enesiniň türmä basyljakdygy aýdylyp, basyş edilipdir. Dördünji maýdan öňem Jumamyradowyň maşgalasyny gorkuzmak maksady bilen basyşlar edilipdir. Iki müň ýigrimi birinji ýylyň ýigrimi altynjy aprelinde oglanyň kakasy Milli howpsuzlyk edarasynyň işgärleri tarapyndan soraga çekilipdir. Ýigrimi birinji martda näbelli adamlar jaň edip, Rozybaý Jumamyradow bilen gatnaşygy dowam etdirse, öldüriljekdigini aýdyp, ýakynlaryna basyş edipdir. Ýörite gulluklaryň oglany sorag edip, onuň daýysyny edýän hereketinden el çekdirmek Ses çykartmazlyk, synanyşyklar elhenç faktdyr diýip, Adam hukuklaryny goramagyň halkara hyzmatdaşlygy guramasynyň direktory Brijit Dýufor aýtdy. Bu häkimiýetleriň erkin pikirler bilen göreşde her hili çäreleri ulanýandygyny görkezýär. Rozybaý Jumamyradow oppozision hereketiň sosial ulgamlardaky syýasy diskussiýalaryna gatnaşyp türkmen häkimiýetlerini tankytlady. Iki müň ýigriminji ýylyň iýul aýynda Stambulda Türkmenistanyň hökümetine garşy geçirilen hem-de türk polisiýasy tarapyndan dargadylan proteste gatnaşdy. Iki müň dokuzynjy ýyldan onuň Azatlyk bilen işleýändigi belli bolansoň, ýörite gulluklaryň yzarlamalaryndan gaçyp, ýurdy terk etmäge mejbur boldy. Iki müň on birinji ýyldan bäri Türkiýede ýaşaýar. Jumamyradowyň garyndaşlaryna edilýän basyşlar, daşary ýurtlardaky graždan aktiwistleriň ýakynlaryna häkimiýetleriň edýän basyşynyň anyk mysalydyr. Adam hukuklaryna baha berýän garaşsyz guramalar üçin Türkmenistan köp ýyldan bäri ýapyklygyna galýar diýip, Amnesty International guramasynyň Gündogar Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň direktory Mari Strazers belledi. Ýakyn garyndaşlary yzarlamak tejribesi hökümediň Türkmenistanda adam hukuklarynyň bozulýandygyny görkezmejek bolup, her hili çärelere ýüz urýandygyna şaýatlyk edýär. Germaniýada ýaşap, türkmen hökümetini tankyt edýän wideobloger Döwlet Baýhan basyş görkezilýän şahsyýetleriň ýene biridir. Ol adam hukuklarynyň türkmen inisiatiwasy toparyna Türkmenistanyň Mary şäherinde ýaşaýan garyndaşlaryna birnäçe gezek basyş edilendigini habar berdi. Ol oppozision hereketler üçin garşylyklaýyn jogap hökmünde aprel aýynda iki sany garyndaşynyň işden kowulandygyny belledi. Häkimiýetleriň onuň ýakynlarynyň gulluk edýän oglunyň eger Baýhan oppozision hereketi bes etmese onuň diri öýüne gaýdyp gelmejekdigini aýdanyny habar berdi. Öz blogynda Döwlet Baýhan Türkmenistanyň syýasy, sosial kynçylyklarynyň dürli temalaryna degip geçýär. Ýakynda ol Konstitusiýada prezidentiň parlamente deputat saýlanma hukugynyň ýoklugy hakyndaky kanunyň bozulyp, Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň parlamentiniň täze palatasynyň başlyklygyna saýlanmagyna garşy tankyt bilen çykyş etdi. Mundan öň Baýhan köp ýyllap Azatlyk Radiosynda ştatdan daşary habarçy bolup işledi we Türkiýede ýaşady. Iki müň on dokuzynjy ýylda Türkiýäniň we Türkmenistanyň ýörite gulluklarynyň basyşy netijesinde Türkiýe döwletinden çykmaga mejbur boldy. Geçen ýyl mundan başga-da hukuk goraýjy guramalar tarapyndan ýakynlaryna basyş edilen birnäçe graždan aktiwistleri ýüze çykaryldy. Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk edýän halkara guramalar yzarlamalara we basyşa sezewar edilýän türkmen aktiwistlerini goldamalydyr diýip, Human Rights Watch guramasynyň Gündogar Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň direktorynyň orunbasary Reýçel Denwer belledi. Olar hökümediň yzarlamagyny basyşyny bes edip, graždan aktiwistleriň beýan edýän problemalarynyň çözülmegini gazanmalydyr.